Hezreti Huseýn razyýallahu an, Hezreti Aly razyýallahu anyň ogly, Pygamberimiziň-de agtygy, ol aýdýar, Men kakamdan, babamdan eşdim diýipdir, Men zahha tybata nefsihi muhtesiben li uzhiýetihi Kanat lehu hijaben minen nar, Rawahu Tabaraniýu. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdardy, Her kim Gurban aýyň onlanjy gününe, Gurbanlyk gününde, ýürekden begenip, hoş bolup, Ýürekden razy bolup, tybata nefsi, ýürekden näni Allanyň buýrugyny bu gün bitirmeli men diýip, bu gadar sogap alaryn diýip, sogabyna hoş bolup, şeýdip-de damak çalsa gurbanlyk etse, şol gurbanlyk maly kyýamat gün jähennem oduna däni hejap bolar, perde bolar diýipdir. We ýene Pygamberimiziň öz gyzy Hazreti Bibi Fatyma radiyallahu anha aýdýar, Gurbanlyk güni bir mal damak çalmaly bolupdyr, gurbanlyk etmeli bolupdyr. Şonda Peygamberimiz aýdypdyr, Ya Fatyma, kumi ila udhiyatik, feşhadiha, Fe inne leki bi awweli katratin takturu min demiha en yugfara leki ma selefe min zunubiki. Eý Fatyma gyzym diýipdir Pygamberimiz. Gurbanlygy çaldyrýaň, özüň-de bar-da gözle-de dur şu gurbanlygyň çalynyşyna diýipdir. Gurbanlyk malyň däni bogazyna pyçak goýulyp-da damagyny çalynýar, ganlary barsa akýar, Ewvelin gatragan eke şo gurbanlyk maldan çykypdy, ýere damýa, ýere dammaka Allaň dergahyna damýa diýipdir. Şo ewvelin gatra bilen seniň günahlaň geçilýä diýipdir. Bes sen şo gurbanlyk etýäň, gurbanlygyňy adamyň çalyp berjek, her kim çalsa sen-de ýanyndan gözde-de dur şoň çalnyşyny diýipdir. Geçen günalaň ýuwulýa diýipdir. Şonda Bibi Fatyma razyýallahu anha sorapdyr Pygambermizden, Ýa Resulallah, Älena hassatan ählel beýt, ow lena we lil muslimine? Ýa Resulallah, bir malyň damagyny çalyp gurbany ýediňde, geçen günahlary ýuwulmak pagat biz ähli beýtemi, ýa hemme musulmanlara bamy şu süre diýip sorapdyr. Onda Pygamberimiz aýdypdyr, Bel lena we lil muslimine. Rawahul Bezzar. Pygamberimiz aýdypdyr, Ýok, fakat bize däl diýipdir. Belki bize we hemme musulmanlara-da şeýle diýipdir. Her kim däni yhlas edip, Gurbanlyk gününde bir mal öldürýär, geçen günahlary ýuwulýar äwwelin gatra gany bilen diýipdir. Bes, Gurbanlyk çalmada bu gadar sogaplar bar, bu gadar hikmetler, felsefeler bar. Ajap Hudaýyň däni bu ummata berdigi, özüň öz malyňdan gurban etmeli, ýene-de özüň iýmeli. Garyp bolsaň hatda şu durşunda özüň aksaklak, alyk galyp däni iýibermeli. Eger baý-da bolsaň, ýene-de üçden biri özüňki, üçden biri gelýän-gidýäne bişirmeli, üçden birini çygleýin paýlasaň gowy diýipdirler. Eý, nagt bir ulkan olja, fursat, Hudaýyň berdigi, hem özüň, ogul-gyzyň, zenanaň, oglan-uşagyň, hemsaýa, garyp-gasar belendäni bir bolçulyga düşüp keýp etmeli, Bir olakon olja eger bir musulman adam akyl etse fikir etse hem gyýamatyny gazanmak hem dünýäni gazanmak daşy gurbanlyk etmek. Ýenede men palanjara bir muşkilim ba, palan bergim ba. Eger bergi bolup gurbanlyk düşmeýän bolsa gürrüň juda işdi geler kime düşýär kime düşmeýänligi. Emma gurbanlyk düşüp de ýene gurbanlyk çalmasa

Kitaplarda kän Gurban aýyň äwwelki on gününi öwüp gelipdir. Mubarek hadysda kän, owliýaullalaryň gürrüňi-de kän. Şu on güni gaýrat edeýliň, başga günlerimizden parh berjek bolaýlyň. Namaza gelişimizde, tesbini saglaýşymyzda, Kuran okyşymyzda, sadaka berşimizde, dogan-garyndaş bilen gowy bolmamyzda, başardygymyzdan salyh emellerimizi köpeldeýliň. Heý, öli sogap kän ýazyljak şu on günüň içinde. Şu on güni Pygamberjan arada tutarmyş diýip. Aradasyna bir gat höweslendiripdir. Hassa Arafa günüň aradasy. Gurbanlyk şu ýyl inşallah ýekşenbe gün, şondan bir gün öňçäki şenbe güni Arafa gün şol günde dagy arada tutmanyň sogaby Aňyrda bärde goýmapdyr kitaplarda. Başarsak on güni tutaýlyň, ýagny dokuz güni. Ýok başarmasak işli, dertli bolsak, uzurly bolsak lagal Arafa günüň arazasyny tutup galaýlyň. Eý bu gatdäni günahlar geçilýär ol günde. Eý bu gadar Hudaýyň berekedi ýagýar o günde. Şu bereketlerden boş galmajak bolaýlyň-ha musulman doganlar.